Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki z, jekk tistagħġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħoddx għalik, il-kumplament Ħudu pjaċir u ħuduh f'għoxx kemm għandkom kollha. Għanibdew jew ħanintafa' ġirħarraf jien biex nimla l-ħin u l-raf. Hello. Edin live. Hello. Għanna l-lum l-ewwel darba l-aħwa fl-istudio sabiħ ġdid tagħna miżbuħ u moddi u kollox with the sweat, our blood, sweat and tears. Dak kollu aħna minn jieġoj. Jien vera ġobni għax intalt ħassejtek. Eh, Soothing, le? A feeling of warmth. Warm, tu? Warm. Dak għax poġġejtlek fuq s-sġu għat imboss. Ej, għandu najt, kien hemm xi naqra. Ah, dik il-ħaġa. Ta' ħsib li bdejt tisnu mal li tal imma. U grazzi tal-li ġejt u l-qajt istedina. Oh. Jiena jkolli najt li ah. It's so is a pleasure working with you. Same here. Bis serja ta' kollax. You talk straight away, dejjem game, dejjem tejna miskin, l-aħħar live show għatana għattuqot timbotta l-affarijiet tagħna ġifieri. Le ma leġi, da x'aħna rridu jiġi wkoll ġifieri. Eh tagħmel differenza ġdida. Għandna wkoll aħna magħna illum in-new edition ġifieri l-arbi senza frontieri il-fox Izrael tagħna hawnhekk xejbin vedda ħerġa f'ċipa grazzi kollu xejbin listen xejbin proset. Thank you, thank you. Ta' ta' ta' il-fat li ġejt fil-ħin, għax inkwetajtni, għax ħat iġi dar. Għasel jgħajt, Il-limba kollox l-aħħar eh. sekonda. Jiena tafx tafx id-dajaqni jiena. Aħna għanna ħabta li ikonna ħafna affarijiet photo finish. Ma niflaħix di il-photo finish li kollox l-aħħar sekonda u kollox inti ġejt kmin jara. Inti tajjeb. Taf is-sebgħa u nofs ġie. Jien għedtlek kwart oħra nkun hawn. Ejja. U għaxar minuti wara kont hawn, ġejt kmieni. Jien kemm jista' jkun dejjem nipprova nġibha fil qawl mhux nġibha. X'e ġibha fejħa fejħa ġibha. Għax le għax għad ġibha fil-ħin kont ngħid. Imma le, jiġi fil- I- I I come in time. You come in time. You Ejja. come when you're supposed to come. Fis-sebgħa u nofs nkun hemm. Da sekk lesta, kull sebgħa nofs kull filgħodu. Imma le. Fil-ħodu mod u issa mod ieħor. Għal għal min ma jafx hemm xejbin il-ħabib il-ħabib tagħna kittib ġdid għal għal Bite to Bacon, very good writer, Inti ħriġt l-ewwel darba tipo fuq l-istage, ma aħna kellna l-bajt biex ħallejnik toħroġ inti għax ma bla CV dħalt. Kelli le CV kelli. Mhux mhux jekk tlet mit persuna kull xogħol ma kelli CV. Eh, kellek CV. Dekorat, dekorat. Dekorat, le, imma ħareġ u faqa l-alla u bella ħlalla. Dekorat. U kienet Eh, Intimidanti li taqli tal-għalfu 300 persuna qoddimek. Versus is-seba ta' soltu wifem. Versus is-sebajn. Emedina. Għanna u koll imma pal kif tafu pal kull live show aħna għanna kollegament speċjali ma' ħabib kbir tagħna. Palissa tinstab naqbiżi. ħabba li qed jiġri bħalissa fil-qrati dawn l-affarijiet, għandna ġol uffiċċju tiegħu ġifier kollegament ma' Ġeġe. Melejja daħħalni ħaddu l-JB hawn nitkellmu jista' din fuq programm ta' Marija De Filippi. Ara aħna xala bi bżobna fil-ħajja ta' xejbin u l-ħajja ta' l-ieħor. Għala kem wara zobbu ta' vera. Għala zobbi, għabba fik illum għala zobbi kompli s-sunni. Dal-pressure kollu. u taf li hemm min qed jaqalgħu minn postu, imma he's confident li ħajibqa' hemmhekk. Baqa' u baqa'. Eh, zobbi, jekk jaslu l-konswelo, eh. din darba panik naqla, nikxfu l-ħose. Nikxfu l-ħose, għal ġed ngħid. Xetiks, xetiks xef. Nikxfu li lu jeddet prostituti russi li jibatu blura l-pajjiżhom, jekk ma jlaqlux it-toqba ta' sormu. Nikxfu, ħadda, ħadda sa nikxfu. Isma, isma, isma. Ilu jheddet ħab Russi li jibgħathom lura r-Russja jekk ma jnaqqolux it-toqba ta' sormu. Jien bli rajt, jien bli rajt u bli smajt għajat toqgħod kwiet inti, għax jisma' minni. Isma', ħallini naqra minnejk, sewwa? Jien illum qabel ma ġejt hawn, sewwa, kelli mejda mimlija coke u drogi u seringi, kont qis li qiegħed il-ġenna, sewwa? U mbagħad qaluli, isma', il-ġol ma jridx drogi jidhru. Imma vera, le, anki Min tadnix il-ġoj ma jirriġ drogi fuq il-mejda xe tjamle? Eh? Et idoq fl-istaff parties ta' s-sitta. Xizzopp et jgħamil. Aħna, aħna, aħna, aħna program clean. Daka inti t-deċidi, inti tiġi, t-kollegaw, U mill-qas ikollok id-deċenza toqgħod tnaddafna għall-mejda. Eżatt. Isma'. Aħna clean hawn. Ilma impierek biss. Holy water. Diġà għandna li Ryan u l-Ġosmar jgħidulna l-ereżijiet fuq it-television, ma nix bżonn lilek, all right? Min min Dubai to Bacon kien program clean. Għandek 58,000 midimba follower fuq Facebook. Iva, imma qegħdin nippruvaw nillonderjaw l-image tagħna. Dak hemm Ricky għalija. Anka pedoflu, ah, problema. Dak għamilt diska, sa Ricky. X'għamilt diska Ricky? Oh, Ricky. Aha. You've got that dicky. Ija. You make the girls licky. And it comes all sticky. Tajba, tiħ high five! High five. Tiħ high five, miskin. Oġbitu, oġbitu. Mela, ħana ħana nagħtu dis- ħana tu format żgħir, ġifieri tal ngħidulkom kif ħajkun il-format illum. Aħna di ġas diskussjoni, relax bejnietna. That's all it is. Nitkellmu fuq affarijiet kurrenti, fuq għal-ħajja, U just dan għada ħdieħa tkun darba fil-ġimgħa. Issa, hemm ukoll però live link għaddejja tal-Google Meet fejn intom tistgħu titlu fil-lobby. Tistennew hemmhekk u f'xi ħin jew f'xi mument meta jfettilu l-ispuner dal-ostja jiddeċiedi jdaħħalna jdaħħal lilkom magħna biex tipprovaw iddaħħqu lili.

Ngħidlek jien ħa das-salib ibidlu l-kulur. Għaxet tara minn hawn sa faċċata s-sepwana. Imma issa ġoj, għamil nifsa biħla l-studio. Jena ġobni, u ġobni ħafna. Għazilna l-kulur, għana zilna l-kulur gris li jiġi il-kulur ta' qalbna.

li qed tipprova tara l-affarijiet inti kollha. Jien ma kelli għalfejn ngħid xejn, inti minn dal-programm ġejt u għattinna li xejn 500 marra inqas minn Ricky. Sewwa ġifieri 500. Imma das Ricky ħadd qatt ma wasal. Dik dik żgur. Dik biss biss hemmhekk il-wiet iż-żurriq wiet babu għalleċ. Eh, kollox ġab. Għaddex skid marks tiegħu. Vera fej, l-iskid tant joqgħod jobrox u hekk l-kop. Mek taħt fil-wiet iż-żolli. Ah, mela. Immisma xinti eh, tamma sew. Ma tindudax ġiri kollu l-agrifu hekk daw kollha skid marks ta'. Eh, skid marks. Eh, skid marks mhux tal-koko x'qed ngħidu għal. Skid marks kun hemmhekk bu bu bu bum. Eh ta' twapet u hekk qed tgħidli inti. Mela, Il-burn marks. Burn marks u. Ftemna. Isma' meta jgħid 1500 id-dundjani jgħoddu imma jew. Mhux għalhekk qed ngħidlek. Fimt? Imma kulħadd gostiħ. Any, any female species counts. U kulħadd gostiħ, kulħadd jagħmel li jrid. Eżatt, eżatt. U dak kollox. Basta ma jagħmlu ħsara lil dawk ta' madwarhom. Dik il-policy tal-ħajja. Agreed, agreed. Do what you want, but don't harm anyone around you. Agreed, 100% hekk għandha tkun. U xfiri aħna. Jien għalhekk jien għalhekk meta ġieli jabdu miegħek eh. fuq il-programm fuq il-podcast insomma hekk. Ngħidlhom dement li mintkom xed tagħmlu ħsara ġat Voluntarily. Go for it. Go for it. Tajjeb, oh, Lester daħulu, Lester daħulu issa ġoj. Ħallini. Nistaw inkomplu ah, bil-programm. Isma, ġeġe, ġeġe, jena bnidem mizzewċ, jena bnidem mizzewċ, all right? U biex nieħu daw l-affarijiet għandi bżon, please, tini ċans, toċ t-kok blokjani, għamil li favur u ħalli t-tini naqabin t-tini nifs. Nixi nej thank you u koll. Lil eh, Lil xejbin hawn. Għax aħna xejbin għena għena għal refurbishment. Spiċ ġab l-ilma. Ija, mela, mela, eżattu. Aħna minn rikjax taf kem dawn biex tam. Vera, tax tal il-naħe, selek. L-arbi ġab l-ilma. L-arbi ġab l-ilma. U l-arbi ena għal refurbishment ġit naħfef, għax infatti t-tikħil Għamlu l-arbi. Nofsni arbi, nofsni arbi. Nofsok arbi, eżattu. Inxalla, inxalla, inxalla. Għalek nofsu les l-istudio, għax nofsok biss arbi, nofs li għor nofs Malti. Kull s il-ġimgħa d-dieħla. Ġibri fawissu. Fawissu. Fawissu li fuq għax fis-sajf hemm iskala. Mela, mela, mela. Int onorevoli x'taħseb oġbok hawnhekk x'dejlek? Iva, oġobni, Greece biss.

Kollox ħażin hemm. Inti qed tiddoq Londra, imma inti ddoq ukoll ħafna f'pajjiżi Arab sew qed ngħid. Arab, Asian. X'inhu d-DJ name tiegħek f'pajjiżi Arab? Ġihadi Joy? Ġamal. Ġamal. Ġamal. DJ Ġamal Joy. Ġamal Joy. Ġamal Disapolzara. Jina, joġobni da diski tal-bum bum bum ta' ta' għem eh. diska ta' ġiġi ta' full ġiġi da' għustino. Għandi wahda vera tajba, vera toġobni tijaw. Waqt li nara Indian għaddej, parila, parfej, nara Indian u għaddej, parila. Joġbok dik, toġbok.

Illum forsi ngħid għax eh, dejjem ġej. Mhux għax jixroba ġifieri. Le, jien jew das kemm jinħambil. Dak jisimni propja John. Allura, marċ namlu John Joy, allura bat l-ewwel ittra ġej għamil ta' mal Dejjem, mhux qed taħillek laqqas. Tejba, tajba. Għajdilna lil ġej ta' Joseph Muscat. Għajdilna lil Joseph għamilta. Joseph u. Għax veru. Ġej Joseph għamilha. Ħanaħdu. Jew Joseph and Mary u dan. Hemm ħafna Marys. Ħafna Jays, ħafna Jays. U ġoja, ġoja għal mbagħad. Għax jagħti l-ġoj ju. You give joy. Joy, ma vera. Joy ġiet minn cocktail. Ta' dak. Xkort. Le, le, dak minn ġok mort kien hemm posta slima u darba mort kien għandej staff ma kellux staff. Għatlu titnejnek noqgħod wara l-bar. U dak kien hemm drink tiftakaram, nasib inkom tiftakar. Xizan ta' Xizan. Tiftakru kien ħareġ għal u bdejt inħaltu mal-blu karasaw. U s-sew nisa bdew jġennu għalih, u badu jgħid. A drink. It's like joy. U bad bdejt najt. Astja, this is gonna work. It's gonna work, u fimt? Għamlet kiddi drink għalajrek, ha? Jien darba bil-bleach provajta di ma. Għam kien ġoj, un bat meta bdejt indu għamil għamil ġej u ġoj. Għadem ġifiri, għadem. Għadem, għadem. Isma, white spirits eh, best you bring me joy. Xejbin, jek beksi bekki saqsi daw id-domandi, mur fuq il-podcast ta' ġom mallija, ta' paċenzja. Dak ieħor, isma'. Mhux għalhekk jaqtaw. Imma dak iċċajt, dak iċċajt. Eh, eh. Illum ħsibta li ħanajda di. Kemm John, kemm mintkom, kemm Ricky. U daw il-podcast kollha li hemm, ġifieri hemm ħafna iżjed. Inkom għamiltu ġid kbir lej soċjetà, ħanajlek jien. Għax qabel kien hemm tabu fuq ċertu suġġetti. Bissa ħadda daw il-podcast, it-tabu telqet Barra minn Malta tmur ħafna pajjiżi, da normali, shit, normali, normali. Da ovvjament da talk podcast, hemm hemm podcast bil-humor, hemm podcast bil imma they are podcast in the old kollha banglu differenti, ġifieri dawn huma entertainment illum il-ġurnata. podcast li huwa kunu interessanti fuq ċertu suġġetti. Oh, dawn huma importanti ħafna. Spoon! Ix-xer ta' JD intu għamlu? Inti imma xut fil-bajt. Ara ma jfettillek xtaqsam tri oħra JD. Ara ma jfettillek. Isma, ħanajtu wasla grazzi l-sponsors malajn. Mela, listen grazzi kbira. Uħdu għadi, guys. Il-Gozo Creations, Għamlilna is-sign ta' quddiem, ġie għamlilna l-istikers hawn wara, għandkom bżonn xi tip ta' signage, isimgħu minni jkellmu lil Aaron Gozo Creations, bniedem bil-bajt, fucking nies tal-Ostia, dawn qatt jiġu minn Għawdex jiġifieri. Ġieli għammilli xi flyer da jew xi Le, printi ta' king, vera king tajjeb, ta' vera veru, tajjeb. I Meta would, nagħmel I would. event ta' Għawdex, Hija Gozo Creative, they're good. Well done guys. U hija. dejjem naħdmu magħhom aħna. Grazzi lill Online Intimates is-soltu li baqgħu hawn jituna s-susten ikolkom bżonn xi affarijiet naqa' kinki in the bedroom itlu onlineintimates.com Għandhom l-affarijiet tal-Playboy, għandhom l-exclusivity, ġifiri, il-gear tal-Playboy, l-lingerie. Big time, big time. Kif xal wicċu. U daħalna sponsor ġdid, għanna reklam l-spooner għandu reklam. U daħalna l-sponsor ġdid, għanna speċjali u ħanamlu ġifiri palissa ma sibx tista tarax, ixel wahda television xaħat, please, għal ikun jistaw Halil Joy ikun jista' Ajwa, mela, jara. għax bil-ħaq għandi qiegħda r-remote u ta' Minn mill-uffiċċju Il-ghost jasal saw, eh, titażel nassumi l-input u hekk ukoll forsi Ah, ah. imma il-punt huwa li aħna hawnhekk ara tieti ir-ref proset. Ma għandix idea di teknoloġija. Di teknoloġija Jien għandi rażejda bil-black and jeda. white fl-uffiċċju. Bil-grundig, bil Bil-grund. Mhux bil-grund, bil-telefon kien hemm din għakem ġejna żbieħ. Imma nixtieq aħna nagħtu sewwa grazzi kbira lill-sponsor ġdid tagħna fej għandna dil-biċċa. Mela. Dal-boħra, xjana l-oħra intu intu intu diħe, so għat nistenna l-ispun biex provajtella l-affarijiet. Għalek fuq imela importanti. Fil-waqt qabel ma nkomplu nixtiequ nirringrazzjaw l-hairdresser tal-ġoj

Aha. Bat inti blow dry. Ija? Bat inti naqra towel dry u nerġa' inti bowl dry. Umbat naqbad naqra hair fiber powder. Nitfaw, nerġa' inti biex ikuman jiġi jekk jisni ħadd xokk. U nixxejpjaħ u nisprejjaħ u jiġi. Jiġi li jrid. Tikol jum! Għalla kikul tuq fit tlieta u nofsa fil Isma jien ma konċaw, jien ma konċaw għal dal-storm, ma kont imsif għal Storm Harry. Imma niggarantilek li kon noħroġ

February sales, 50 percent off Galdes Real Estates! Prezzijiet fenomenali! Duplex penthouses f'Għawdex bil-prezz ta' twin turbo Toyota Tercel b'cylinder head imtajjar. Xċuċu Morales għal bargains. Servizz onest mingħand il-King. Ir-Re. Ir-Re Xenia. Galdes Real Estates inpoġġu l-kelma dar ġo indardru l-alla. Cheap houses for me and for me. Tajba, ara il-ġoj mux qed jitħaq għalina. Għax jibza għal xogħlu mhux bħalna. La xejn, la xejn, la xejn, la xejn. Ġoj għal intom isma' ma tom. La xejn, la xejn. Le, le, le, le, le, le. Imma Joe Helm il-libessa, mill-aħħar darba li ġejt hawn. Zdidulek il-fans jew xejnilek il-karriera ħana. La, għaxin, ħana jdek ħaġa. Jina wara li ġejt hawn ksib li ħana la. Eh, Inkwiet. Eh, Xibta nitkeċċa mid-dar wan. Eh. Ehm, Sibta ħajkolli naqa backfire minn għand il-pubbliku, ovvjament, kienet naqra. 99% really enjoyed it. Of course. U mux ħanitkellem ċarġ Mux ħat t-tkellem. Għas timmaġina li nisli bdaw jajdu li kem oġobom il-program. They had fun. To be fair, they kienu one of the top. Eh, it was a very good episode. Nitkellem sejk, kienem 1%, ovvijament. Mux kullħat jiddeja. U nirrispetta l-opinjoni tagħhom, ġviri daw jekk jiktbu, jina nirrispetta l-opinjoni tagħhom. Ovvijament, jekk jiktbu kommenti għoti parlaw fil-vojt,

taf il-personali. U jaqaw fil-personali. Ma xejn maħħa daw l-attekki personali, issa jkun xikun politika, futbol. Ehm, il-persuna ma għandux ikun attakkat u Diġen għand il-persuna u mela. ta' madwar u għandhom xafej ikun attakkat. Ejja nġibu naqra rispett. Egri, naqra rispett. Let's be human. Aħna rispettaw kulħadd. Issa, kulħadd jisbadja fil-ħajja ġviri u kulħadd jaf xaġa ma taqbilx magħha imma għajxiex. tibda taqlaw l għaxek u għak, come on, say I don't agree u daqsek waqaf. Ixtu fini, ixtu daqsek, I agree, I agree. Ma'kom stess, ġa għaddejtu minna, u rajtkom. U jimma, nibda najti ma, orrejt, tiktbu. Iktbu, orrejt, we don't agree with you, imma mux eh. jaqlaw l ma nafx għal xiexek, imma għalxin nitlif da' dettal.

Ix? Għandek show, upcoming show, le? Ija, ma. Ija, plagja, plagja. Eżatt, għalek bis, aħna tfajni għalek di. Ija, għandi għandi event, eh, najt nejn, li t-zafra, li li t-festa, Joy Classics, looking forward ħafna, l-event sold out issa. Sold out tijat? Ija. Ma nista' mkomplu għazza. Nishtiq, nishtiq, najt thank you l-publiku, għax l-umandi kważi 47 sena, bqajt li namel dawn l-events. U mux kux għajt għajt humble, għajt li relevanti ma' nis u jima jastax najt li wasalt fej wasalt wahdi, jina wasalt fej wasalt biex saħħa tan nis. U jina thank you. It's the best thing to say. Blaħja reklam tajdlom thank you. Tor balla party sħajtu daħlajta bis-serja ta' kolla, il-buzz li kullem Joy Classics huwa Fenomenali. Mhix qed tistennewx ċajta, di bis-serjetà qed ngħidha. Fenomenali. Sommu hemmek, sommu hemmek, daqsek, eċis, eċis. Lest, lest, lest, lest. Chief Justice dak. U kif kif qal kif qal ġeġe inti daqqejt Malta, daqqejt id-Dubai u hekk, ġifieri literalment daqqejt id-Dubai, ġifieri it's it's it's uh, it's a good one. Hemm joġobhom ħafna l-bum bum bum sewa, imma kif tħossok id-doq ġo klabb mim l-irġiel?

li rajt daw l-affarijiet għandi kif daqqiet Tokyo u daw barra qabel ma tidħol jgħidu kemm hemm nisa kemm hemm irġiel il-persentaġġ pereżempju. Jastja. Pereżempju jiktbu 70% ladies, 30% men. Jgħidlek hekk vera? Qabel ma tidħol, ġifieri tkun taf, ġifieri policy li jkun hemm iktar nisa mill-irġiel. Policy jkun hemm iktar nisa. Mela, mela, mela. Ladies u men. U

Imma jien għandi domanda fuq Dubai għadni sewa. Jiena smajt dil Madonna Dubai Chocolate, x'inhi parti mill-LGBTIQ di Dubai Chocolate. Id-Dubai Chocolate CB. Xil tabbi għet id-dakkalulu toħroġ id-Dubai Chocolate. Daħse! Parti minn xismu taħħom. Dita ta' Dubai Toilet, smajt bija. Dubai Toilet. L-wejja. Dubai Toilet. Kien hemm da' rapport fil-medja li daw ix-xejks u nistirqaw senjuri ġo Dubai qed jorganizzaw daw il-parties. Eh, they are hiring these eh, very famous influencers for these sex parties, yeah. sort of. U għat jużaw daw n-nisa bħala toilet. Vera, eh? Biex edha. Ah, ma daw din sma sma. Tipo Epstein's Island sort eh, of imma fil-desert. Eh, imma għeja, issa mux daqsek ketej taffaj, inti ġili. Ebstafa, ebstafa jġiek, ebstafa. Ġili, ġili square tjat fuq, ek mara, Għax dik tikdiblek tkun qiegħda, fil-verità tbul fuq. Tkipit tkun qiegħda. Guys, isma' ibilawha. Dak bewl. Primi mħallef. Bewl, bewl ta' Ikun xigun, jekk ġili rajt naqra porn aħrax, ibulu ħafna fuq l-irġil, u vice versa, il-raġel ibulu. Iġviri, Allura, għalfejn, għalfejn skanta skwert jew mhux skwert, nilgħablek jekk kun għaddej f'nofs waħda u tbul fuq mhux ħatwaqqaf. Mela, fajnejja nibda nilgħab. Fajnejja! Qed timija ħażin qalbi. Qed timija ħażin. Għax għax tara Naqa iktar, naqa iktar. Jiena, imma jiena noqgħod, jiena noqgħod hemm kieku naħseb noqgħod noħodha jiena easily. Dik tabad mur fuq. Mbagħad flok ngħidha Rocky! Mhux mhux mhux naqabew no hekk. Naqabew x'inhi problema għaliex. Id-doq ġo pa int id-doq ġo pajjiżi jara pek bir-relax ġifieri. Klieli ma jinteressakx mill-human rights sewwa. Le, le, le, l-ewwel net eh, ma tistax tiġġustifika Le, le, le, jien indoq fejn, indoq ma nox nara. Oh, jien qed ngħidlek għax smajt bih ir-Rijad Comedy Festival, this is serious question. Rijad Comedy Festival. Dana festival kbir, festival kbir eżaġerat tal-komedi li tellgħu s-Saudi. U kien hemm balla comedians, ġifieri qed ngħidu Kevin Hart, Joe Rogan, Louis C.K., daw il-kbarat, Dave Chappelle, Jimmy Carr, Bill Bear, daw kienu kollha iżmin mistednin. Invi mingħand is-Saudi reġim jiġi dawk le ġifieri dawn ġew mħallsin qed ngħidu 1.6 million eh, for a single performance tal-blier. Dan għandhom paga ta' xi għastaf kemm il-ġism. U tawhom ħafna ħafna ħesil il-nies għax marru idoqqu il-saċ idoqqu jipperformjaw is-Saudi. Tawhom ħafna ħafna ħesil. Ħadet kelmu s-Saudi fej qabel għamel avvanzi kbar lej drittijiet tan-nisa. Eh. Lej ħafna affarijiet, they're moving forward in a... They are trying. U ġat jisparaw l-om fi triq bħall-Amerika. Eżatt, eżatt. Fimni, kolli namel comparison, naħseb... Eh, Things seem to be going worse. Naħseb, naħseb l-Amerika Naqra aktar eh, gravi l-bicċa xogħol, għax dik il-ħaġa li ikollok per eżempju eh. penthouse jew jew tkun qed toqgħod fejn toqgħod, ma jien ma ngħidu xejn. Tkun qed toqgħod x'imkien sabiħ ġo LA. U toħroġ minn dar tiegħek u tara xi banis jiexu ġo tinet u ħadd ma qed jagħmel xejn fuqha. U ħadd fuck that shit. Naħseb that is more of a third world. Da ma taromx is-sound, da żgur. Ma taromx. Ma taromx. Għattillu tajtu li Trump m'għandux Ħalli Trump qed jibgħid jibdel l-affarijiet. Iswed jaħdem miegħu l-spokesperson tiegħu kollha. Le, ta' hemm xi wieħed. Hemm xi wieħed. Imma xi store manager. Le, le. Dak li jaħsillu nar. Li jipolixi għal r-rimijiet tal-karozza. Vera, għandek raġun. Għal r-rimijiet tal-karozza. Għandek kind of raġun, naħsibx li li rajt xi ħadd iswed fil-kabinet tiegħu. Eh, le, ma memx, memx. Malta għanna xaħat t-iswet fil-kabinet. Mela, ma għandix għanna l-Clyde. Iswet tuta. Imma zomba, ma. Imma inti għal-flus. Your days are numbered. Tell me about it. Għal-flus, għal-flus, les tamela, għal tmur, tmur per eżempju,

Fidda! Emmejja nkomplu. Ħa nagħmlu logħba. Is-soltu aħna ma nagħmlux logħba, imma llum deġdejna nagħmlu logħba miegħek. Ja, minna logħba meta kont dawn. Eżatt, eżatt. Imma fis-sens fil-live shows dal-format ah. għedna li ħa nagħmlu logħba ta' darba miegħek għax aħna għandna naqa' speċjali minni. Issa, il-logħba qiegħda bażikament aħna ħansaqsuk fejn tilest id-doq.

Namela ta. Joseh il-King, dakka kien hemm xi. Joseh! Sintendi laburisti sewwa biex kienu. Put your hands up for Joseh! Kurit naqra ta' belli biex imni wkoll, hemm biex niċċaraw diskuss. Ikun hemm naqra. Vera tejn bil-ġej, imma nkun irid naqra ġej ġur King. Kiku. Dressing gown tiegħi, ġbri. Kiku fejn tarmhom it-tables fejn dik li kellha bżonn ix-xema. Le, le, le, għandej dik, fejn ta' faddik. Le, le, le, le, le, le. Jena, daka, ma DJ Stan Bandohra. Dar ma DJ Stan Bandohra. Kif ħarġita kienet top, eh. eh? Le, il-punt mux kienet fuq, just to point her out. Flakjar, flakjar, flakjar, kolliniera. Imma ammetti flaxija xemmat jamlu l-ek atmosfera, ek tibda ta' kolli ġej, kek, kek. Jien iġib il-strobżu, iġib l-għada u l-ek, u l-laser u l-ek. Tamel xema tiġi nadda fom lok Neville wara. Kaklini. Neville jiġi gżgur, għodlok backstage. La lasers u l-ek iġbi. La lasers. Dak jieħu l-kontrat ta' tindi. Tal-after part. Illu ma madu, tajba, tajba. Mela, all right, mela dak ma tmur. Jo tmur post sikwit għalik. Ġo parti tal-Riki.

Mela fuq Juventus. Ma jinfurem. Juventus. Ma Juve. Le, le. Ovvjament ma Riki għandana plug biex najdu koll li Riki għandu l-parti jistam ta' ma fimki. Mela, mela. Riki ħabib ta' għana kbir kien mara fuq il-show. Kien bnidem li għajjem il-nostalġik. Oh, mela, oh, Riki kien. Nizdu l-kappell fuq għadi. Oh. King, Riki. Reġa għajjem l-antiki. Jiena ma ftit, ma ftit nis kelli kelli ma minn nitkellem. Ricky kien wieħed mill-unika nies li dejjem trattani ta' king. Honest to God, ġifiri. Dejjem straight. Ejja, rispetta, rispetta, agreed. Eh, naqbem jgħu. Nħobbu, krikki. Fimni, fimni, jek tara l-affarijiet eh, kif eh. nitkellem, u mux mux naqbis għalja. Xej ħazin, agreed. Fej bniedem ma naqbix miegħu ngħidu, ma imma fuq ċertu suġġetti. Ehm, li jinqalaw. Per eżempju, eh, ngħidu 30 ilu nqala xi ħaġa mal eh, is a eh, very sad story about eh, Adrian Delia son. Rajtu kif tkellem Rick imma? Rajtu kif tkellem? Minni ma rajtu iġdi. Rajtu, he put him, sadam għandux tfal, Ricky, imma daħħal saqajh fi zraben ta' ħaddieħor. And he related. And he related to them. Le, Ricky, dak jgħat his own children. Jena, jena, ħanitkellem straight, ħanitkellem straight, jgħidu ħafna affarijiet fuq Riki li mhux vera u naċċettom, imma l-iktar waħda li ddejjaqni x'ħin jgħidu li laburist. Dik għala dejek. Għax mhux veru? Ma tkunx taf. Għax li mhux ovvju li mhux laburist? Ma tkunx taf x'inhu bniedem? Għax jista, kulħadd jista' jgħid ħafna jrid. Jien ma nasibx li laburist, mhux laburist. Mhuwiex laburist. Ħadd ma jkun jaf x'ħaj jivvota bniedem. Dik ukoll. Ħadd ma jaf. Illum tella ritratt mal-king fil-fatt. Għax mhux laburist dak. Mhuwiex. Mhux laburist.

Isma' dak il- U l-anglu li qiegħda eżatt qed nara. Eżatt, tajba hekk, eżatt tal-ġo fiha. le? Issa, issa, li- issa li waqajna f'ħajja clean, qgħod attent għax mimli sustanza, qasam għalfejn iddaħħal. Il-plastik hemm jinħara. Isma', Għax għandek isma'. għalfejn. Primi bħalli, isma, għod kif jgħat, għax jina tajtek target u tobni. Ed noqgħod, ed noqgħod. ja ħasra, ed noqgħod. Ilek five days, Tibqa' sejjer hekk, rajt kuraġġ. Għal Nikola dil-mejda ta' ġir straight. Inni ma nkun daqshekk straight mill-praċet. You can do it. Praċet. You can do it. Yes, you can. Mela, dawek tajjeb. Waqt il-ġimgħa l-kbira. Ta' id-doq xi waqt il-ġimgħa l-kbira. Le, jiena dik dika. U oh, ejja. Ma tagħmel hemm xara ħadd kun jagħtem. TGIGF. Thank God it's Good Friday. Ma ma ma nagħmel Le. Ma nagħmelix. Mhux tengo di grande fratello. Ma tagħmelix ma dax ġimgħa kbira. Qed jifirħu n-nies saru għad jobjeġu. Jekk jekk dal il-Papa joħroġ xi ħaġa li jista' għax palissa hemm naqra talks barra, per hemm assis li Padre Gulerm qed idoq. Eh, qed idoq. Ġi ġi ġi ġi. Dak eh, kbir. He's blessed by the Pope, ġifieri U jekk il-Knisja tieħu direzzjoni li nemmen eventu li ħatuħoda, li daħlu naqra elementi tal-music tagħna fil-Knisja biex jibġdu ktar nies lejn Knisja. Oh, baj daħlu l Yes, fil-fatt jumejn ilu għalek kif kollu. Le, le, isma. Kolla xi sir bħala jigsaw puzzle. Jien dik inhar bat li sample. Bniedem ido organs ġol-Knisja. U bat li pereżempju classic rhythm is a dancer, għamilha ġol-Knisja.

Jek inta laħu għaber, uċ, uċ, uċ, uċ, uċ, maċa, il-qassis diħelek jgħamil il-mos. Kun fucking legend, man. Aħna għet nżommu ma' tal-ġimma kbira. Ma' ġemma tal-ġimma kbira. Tekno ċil kiku xiddo. Ġeneru ġdijt u God's House. God's House, God's eh, House. Den again, kiku jien, kiku set namel, per eżempju. Dawk iġu diski talla. Tax tinżel diska, per eżempju, eh. Inner Bloom. Inner Bloom xini? Diska, oh, Diska. Ġviri, dik tmur, per eżempju. Tmur ġol knisja. Ħafna diski, ħafna emozjoni ġo fihom. Gangsters Paradise toqgħod. Le, dik ma nistgħux id-daħlu. Ċaċċa slide, Chris Cross. Ċaċċa slide. Boys, boys, boys, eh. we're looking for a good time. Dik tmur tajba. Liar, liar. Eh? Guys, aħna għal-kurzita għanna xi nies jistennew fil-Google Meet. Xej, għat le, xej, ma ġara xej, fuck that shit. Di, ma ma naġax namġu. Isfa, ma namlix. Xejb, inti ah. ġi li mort pajiz arbi jow għana bi arbi. Pajiz arbi. Pariġi, ġifiri Pariġi. Pariġi. Bist wahda. Pariġi ma totlaqax. Iva, sorry, għandek raġun. Nirringrazzjak. L-axar post fejħaddoq fil-farewell party ta' Rodrigaldes.

Pariġi, le, mort il-Libja. Pariġi. Il-Turkija. Libja, Turkija, Asja. Aħna telajna klip, konta ngħidlek qabel, fejn aħna telajna klip tiegħu qed jagħmel il-stand-up routine tiegħu għat il-live show. Bażikament kien ċajt stereotipiku tista' tgħid fuq l-Arab versus il-Maltin għax hu nofsu Arbi, nofsu Malti. Allura jisu għandu il-license biex jitnejjek bihom. Le, għax. Eh, eżatt, twaġġiex, għax Fix-show kien hemm ċajt fuq il-lut, ċajt fuq il-trans, għandek raġun. Ludi u trans. Għandek raġun, għandek raġun. Ma nibdewx nagħmlu di li tkun dik il-ħaġa biex tiċċajta fuq Għandek raġun, għandek raġun. Imma għazzi Vinizi had affected your part of it, u għajja, jena zanina nisad nejk bil-ħoxni. Mar tajjeb immarri. Le, mar ħafna tajjeb. Mar tajjeb, mar tajjeb. Mar tajjeb, mar vera għala ħala għala għala flek. Għana naqa comments insomma. Jek jistajt l-ħom forsi l-spoon. Għara għandek. Sfortunatament raġel Libjan mar għand Julian, ma nafx Julian, biex, biex jixrob l-alkoħol u sab sess irħis bil-lejl ma' nies bla ruħ bħalek. Dan jgħid ħafna dwar it-trobbija tiegħek u l-wirt ta' missierek. Inti Għal-war ta' bastard! Inti għandek ħafna eżatt, fa għal xi raġuni vera dejqu b'dawn l-affarijiet. Għamel iżommu hemm spoon erġa'. Għal xi raġun għax jismu Mohammed darbtejn. Eh, Mohammed, Mohammed, għarbi qed nassumi, kifet li kommo kienet ila bik mill-gżira ostja, qabel ma żewġet li raġel Libjan, ġifieri inti tiġi. Daw kummenti ta' vera, ġifieri. Mala, kummenti ta' vera. Din again, ma għalxiex, għalxiex daw l-affarijiet. Din again, għalxiex. Agreed, zejda. Oh. Għalxiex. Għax iħobbuh mid-dera, Clearly, oġobhom iċ-ċajt. Daw, daw, għalawlek għax inti nofsa karbi.

Jekk jekk tiktbu lura u tajdu ma naqblux, aħjar milli tiktbu dak il-klim. Mija fil-mija, mhux hekk. Jien naħseb iktar iktar in-nies jieħdu kredabilità jgħidu I do not agree. Waqfet hemm. U fejn ixtem, ja fil-mija. Jiktbu għaw mhux Imma daffa tu għajr daqsi. Jien naħseb għant li għatamel ċadina publika. Jien naħseb kienu maħruqin. Jien naħseb kienu maħruqin għall-ostjaw. Li ma setgħux jgħidulek go back to your country. Dik il-fatt li aħli inti minn hawn ukoll ma għaliex. Imma da l-isbaħ komment da li miss ġifieri, min ma konx taf li li għedha hekk ġifieri. I did not know this happens. Er minni li int bofta. Bofta! Daw kollha ħmeda. Zoppu bofta, eh? Sptar tal-gays, sptar bofta. Jispeċjalizzaw flejt hemmhekk. Ara, ara, intkom li ovvjament, ovvjament, għattuha

Qatt ma ħadd ismani ngħid jaqasni ċ-ċajta kemm jista' jkun. But that is your, uh, your part, u pjaċir fik, ma l ċertu li xibdu għalihom, ċertu li xibdu, għalli niprofa dejjem nżomm bilanċ. Agreed, agreed, agreed. Kull suġġett fil-futbol, fil-politika, fuq kollox, jina niprofa nżomm dejjem. neutral. Neutral. Dejjem neutral. Jina, anzi, imma, imma, inti, ħana jdik ħaġa. Nifem li pal-barra jgħidu kien hemm dawn l-affarijiet li tiċċajtawna dejjem. Ovvjament dejjem you have to be ready for the. Il-kritik 100%. Jena taf, taf, taf, għax taf xi sorpredini, ma aħna kellna ħafna nisjedunna li jintom qatt ma titnejku bl-Arab. Għax tibżaw, u mill-Musulmani għax tibżaw. Daw il-safej marru daw il-Kristjani kollha, daw il-holier than daw, għax huma qabżu jgħidulna li aħna nitnejku, għax aħna nitnejku bil-reliġjon tagħna. Għalfejn nitnejku bil-Kristjaneżmu, għax aħna għandna viewership Malti, u l-Malti ma xiex jista' jirrelata ma' reliġjon tiegħu. Allura ovvjament aħna qed ngħiku iżjed bl-affarijiet tagħna milli bl-affarijiet ta' ħadd ieħor li n-nies ma jifmux. Għal fiex mhux se noqgħod nitkellem fuq il-hair clips għax għandna ħafna iktar irġiel mill-nisa the end of the day. Ġifieri, imma daw issa fejn huma ħadd ma qabeż għalina jgħidu tipo all right intom game. Mela minn dera mhux ta' posta hekk, you guys just joke about everything. Daw sparixxew għax dak il-punt li aħna niċċajtaw fuq kollox Blebda intenzjoni. Tiċċajtaw, tiċċajtaw. Yes, biss, u ovvjament, u mux kollu ċajt, 100%, għastu ma jafux id-distajt. Jien naf, jien nafek. Eh, mux ekku, minn qabel. Studio, jien naf il-kurat barra mill studio, jien naf li tiċċajtaw. Ejja, imma minn jew għalih, jek. Kif għaddek għabel, ċertu subjects li huma delikati. Yes. Jemma għattilkom xinuma, il-reliġjon ovvjament. Wieħed minnhom? Imma, imma,

Kien titkellem bl-Arbi? Le, għax jitkellem bless. Fost keman. Fost keman. Tejbin. Tejbin. Fost keman. Vera. Vera. Vera jitkellem l-essa. Ma saraw aħna nistajku bina nfusna. Importanti tisnajek bik n-nifsa kien kollu, right? Imma da bid-daħqa Wiċċu qed joħodha ċajta. Tajna tonata. Qabel mhux kulħadd ħajoħodha ċajta. Le, dik hi process. Agreed. U imma din again huma ma jitx jiktbu lura u jagħmlu l-affarijiet għal. Mela. U jien m'għandix problema. Bilanċ, bilanċ. Jien m'għandix problema b'daw li kitbu n-nisarab, jien l-unika problema kelli. Kien hemm waħda mhux ħan semmi jisimha, tefat video. Xejn bikallef. Fejn talbet apoloġija fismi. Le! Eżatt, le, titlobx fuq. Eh, eh, eh. Ara kemm titkun laki li tgħix Malta fej bħala mara mhux biss tista' titkellem u titkellem fisem raġel. Great proset, le, le. Aħna inti ma ma sibx li you're sorry for what you did, u xek. Nidher sorry. Le, ma nasibx li jgħod sorry. Le, tgħid sorry, jekk għamil ċaġa ħażina, jien ġenwalament ma nemmen li hemm xejn ħażin. Mija fil-mija, u oh, mhux għalfija. Inti għandi mistoqsija. La għalab ċajta, għalab ċajta. Oh, għandi mistoqsija għal xejn bin jiena. Taqsi. Inti fuli arbi ġifiri imqasqas?

Bla ġerretta xejbin għadija safin. This is a thing, ġifir li l-Arab bla ġaretta u kol, they get, they get. Uh, Ejwa, this is a thing. Culturally. Anke l-Maltin, ta' ah, Għaw min, imma le, ma' Maltin. Ma' Maltin pratikament Arab ta' Maltin, ta' le. Inti għandek ġaretta ġo? Eh? Imma da jgħu Halfway.

Tkun dejjem dendla jew taqgħu tagħlek imbagħad dik il-parti. Le, le, jiena Malta jagħmluha wkoll, taġbri jekk jekk jekk it-tfal joħorġu u ma joħroġ ir-ras jaqta'. Mela, mela, mela, mhux ir-ras, force kien it's very common. Hija normali, normali, ma mhux fil-kultura tal-Maltin, as in this is this is. Imma le, żomm il-kultura Maltija sa 50 sen ilu. Kienet eh. bażikament tarbija ta' kollha jkollhom ma xogħol. Missieri jaf jaf ma saqsejtilu missieri. Aħna tinsix bħala Maltin. Għandek ġarretta Aħna bħala Maltin tinsix. Aħna għandna ftit Arab. Eh. Ftit Franċiż. U ħafna Indjani. Ftit Taljan, palissa. Ftit eh. Taljan, ftit Taljan. U ħafna pirateriji. Kull pajis li kellu x'jaqsam magħna ġi kellu jikonker di pajis. Ħalla naqa' parti minn tiegħu. Ħalla parti minn tiegħu. 100%. Tal-qahwa tal-Ewropa. F'kollox, tista' tinduna. X'inhu l-x'inhi l-istorja tiegħek? Eh, mela, di. Di, meta kont fil-kinder. Eh. kont ħalt imbul ma' wieħed eh, kien klassi miegħi. Eh. Għajdi il-Maltin, il-Maltin jibdaw għak minn li tħut nejt nej fit-toilet. Eh. Ovvjant għandu najt li da. Da differenti taf kif għandu na iktar. Iktar laħa, iktar hemm laħa. Eh, jisa għed bil-protezzjoni. Iktar ġilda. Eh. U mart fuq, nanna kelli xi fuq ta' u jew five forsi. U da u saqsejta tipu għadi għala. U spjegat li digan ċaġa ta' missieri li ħabba fih. Eh, Kellek taqta' d-duda. Għada eh. tifel li kont kelli kurzita. Eh, u xie għamlu bi għadi nan? U għalti li frame jawa. Kif frame jaw, il-ġarret ta' il-ġarret ta' ġo frame u jdent loba s-sufan. U ta' fajf hemm minta, pero meta inti titgħallem xi ħaġa ta' dik l-età,

Eh, u Jiġi koll. issa li li naħseb fuqha. Iż-zofferi, Iż-zofferi, id-da. Id-duda ferry. Id-duda ferry. Duda ferry, duda ferry. Issa li na ikbar u naħseb fuqha ma tagħmilx sens li frame jew għax daw il-familji jarab ikollhom xi 25 tifel fil-familja daw ħajksu l-ħajt tal-living room kollu Ejja. ġarretti. Egridek, jiġi su art Jaħdmu gallery. s-sufan minnu. Le ġiret Louvre, jew fejja, look. U u l-antiki x'jagħmlu bihom, ġifieri mbagħad dawk. Dan ġaret, għax tagħmel. Ipartuhom bħal Pokemon. Ta' eh, ġaġek. Jo, jistafx jistaw jagħmlu tista' tagħmilhom bħal science tagħmilhom fil-kotba, tagħmel il-project, ta' fint ta' kakon nagħmlu bil-fjuri, twadda bil-ġaretta u talaqa hekk u jkollok dry ġaret. Iddawwarhom mal-fwiet flok il-bejk. Ara ma Ara ma jdaru l tiegħek. Eh. Beef jerky, tontom. Beef jerky. Once li konna fuq il-topic tan nies edin jihdu l-affarijiet ta' xaħat tiħor, x'tasbu fuq din ta' Trump u Green? Għala zobbi tal- Jiena naħseb Trump ehm, għandu bżonn tabib tal-għajnejn għax biex pajis mimli silġ qed jaraħ Greenland għandu eh, zokkor, bro. Fuq ta' Trump, għara li ġara Venezuela, eh. bilt maħħa. Bilt ma' Venezuela. Eh, bilt li kellu jisir li sar, imma fuq Greenland le. Greenland zejda, le? Eh, zejda. Jaqbatu jiġi hekk għax fakk il-mġnun. Le, eh? le, le, le, għax kiku jagħmel hekk bat jibda jagħmlu hekk. Ċajna jimla kulħadd. Mhux hekk jagħmel idija. Imma jena ngħidu Venezuela kellhom bżonn xi ħadd imur jirranġa l-pajjiż. Fil-fatt ħafna Venezueljani oġobhom. Happy, happy bi Imma ma tix għax għamiltaw ħadd għamilhaw, għax Greenland m'għandhomx il-problemi u dittatura li kellhom Venezuela. Jew ħadd idħol biex tgħin il-pajjiż, jew ħadd idħol biex tieħu pajjiż. Għandi domanda li, kinti taħseb li Trump qed jagħmel li jagħmel għax vera għala żobbu jew għax qed jikli fil-rutelli. Għala żobbu, għala żobbu. Għala żobbu, għax inti anki anki mħallef għala żobbu, u għantek tek. Għala żobbu, għala żobbu, għax inti biex tmur tagħmel operation pal dik meta għamilha. U eh. meta jintervistaw kil-press, tkellim ma' misek qed tieħu bela kafe, għala żobbok. Imma ma taħsibx li meta jgħat iħares lejn lilu nnifsu fil-mera jirrispondi u mbagħad ir-reflection tirrispondi warajh. Eżin, qed ikollu, naħseb jiena qed jibda, zabit, zabit, ek, not there. Għax fucking imtektek men il-blidem, men. Jindem, kif għatte kabel, emma fej tajbin li għamel. Għaffariet li. Taf li kellu uħtu Trump? Mela, Trump u lin.

Ejja jom ġo pools mimlijin bewl aktar mis-swieqi nhar ta' Sibt. Allura Johnny ċempel lil Franco Travels! Fejn reġa għandhom tours ġodda lejn Marsa Skala, il-Venezja ta' Malta. Tikri fej tikri, Sivju. Mela għamlu bħal Johnny, għax Johnny da sajf ħajjuhu pjaċir. Jibda ħorġu bjom dawla. Ma Marsa Venezja, Marsa Skala. Li ma nexxitx neħi il-Planning Authority. Kif toħorġu bjom daw l-affarijiet? Kif toħorġu bjom daw l-affarijiet? Għax aħna komiċi tajbin. U daqsek. Maltem Perry. Bella ħlalla. Ija, bella ħlalla. La lapsi marsa skala. Min ma konċa għet. Ma konċa, ma konċa. Taf xpanik kien għaw kuħat jinkwieta għek. Xtaqt inkun għaw, ovvjament, għaxina. Konna u pjaċir, kelli eh, Fimt, eh, noħroċ u niprofa nejn kemm jista' jkun nies. Eh, Għaxen dak ta' karattru għandi ġviri. Kont għamel kont tiddoqilhom il-house. Nagħmel nipprova nejn, u l-frontliners li bdew jaħdmu. Avventura hekk ġviri u tafgun out. Le, jiena nibża biża tagħhom noqgħod id-darna la bil-PlayStation għala bibżobbi minnkom kollha. Le, jiena ngħidu għaxara. Jiena jien mill-familja tiegħi biss, inti għalija tux għalik ġoj tista' tereq. Nice, eh? Tuħux għandi, għandi, għandi l-lifeguards. Tuħux għalik. Aw, għamil ħafna damage, min jaf l-insurances bil-act of gods u daw l-affarijiet kem kem kem. Taf xinu act of god? Meta nċempel da pippo u zuban sibx mejda ta' kem nidaj bil-god. Għalex kontem illum. Vera? Ma xempidlix? Imma isma isma. Hello? Da pippo? Għat li xkrem il-ġoj, forsi ħallas l-ikla, forsi ġoħlandu. Isma, għasta fismu ħadċempel tajda Pippos, kif tidur tik bejda? Pippos, jisma. Dak biex kun taf, le. Ismu da u kull jom. Francesco, dak biex kun taf. Dak jiena jista' jkun fulab, dak jiena meta mur bil-forsi daħħannex, dak biex saħħa tiegħi. Dak beda, dak beda jistudja l-avukat. Eh. Għatlu itlaq mill-università. Tajba. U jgħajda jkolli jgħajda. Tajtu ġon. Jkolli jgħajda bija. Jgħajda kukum mux insirt avukat. Għatlu ismalaw. Eżat. Għatlu ismalaw. Inti tajtek parja xu il-ħanut kien ta' missir l ħarri eh. U għatlu isma minn hu dak il-ħanut. Għax inti għandek l-avukati kollha jiġu hemmhekk u jon fuq il-paga għandek.

Ibqa' doqq, tagħtix parir finanzjarji iktar. Franco Debono jagħmilek dawk il-5,000 euro fis-siegħa. Żomm bina Pippo House jagħmel 5,000 euro fis-siegħa. Ma qed ngħidlek. Jonfqu parti mill-paga tagħhom jekk toddhom kollha flimkien. It's a lot of money hu. Jiena nieħu l-parir tal-Ġoj, it-tifla ngħidilha tistudjax qalbi.

Kont, tajba. Issa jħajdu li left, t-torrijum, għat meta jgħalqu iżbitaw, eh. suppose they take the right track. U di, di, di tal, biex neġaw naqaw l-ura għal-maltemp. Dana, għadek ġifiri, l-act of God għada jem. U Jekk kif għax ix trid I mean, isma' tkunx tinkwita ma weħlik lek. Isma' isma' ma weħlik lek. Isma' din ħaġa ngħidha. Ta' nistrok aħbar. Għadu ħafna nies. Di skont il-policy, skont insurance policy li kolkom. L-internet moħxi. Da, skont insurance policy l-għandek. Jekk ma tinxurjax għal act of God, għax ħat inxurja dak il-kas. Le, inti. Kif għamel? Inti tagħmel l-inxurx daw l-affarijiet. Daw affarijiet li ħajġru li ġraw issa ħajibqaw jiġru għax il-climate, eh. il-climate change, u jekk it-tinduna mux Malta biex ġviri madwar id-dinja kien hemm naqra. Weather change. Agreed, kull imkien. Titvidaw, hemm il-policies biex tinxor, jekk inxor, jom, kif suppost l lum il-ġurnata. Agreed. Eh, ġviri, u hemm min ma kienx jaf daw l-affarijiet,

Dik tiġi jek tof thank you God? Le, sma, sma, sma, jien il-kunjata nħobba ħafna, ġviri. Jien il-kunjata nħobba ġviri l-laħas. Tħallilu, għax nħobba ta' kunjata. Tħallilu, jien għandi kunjata tal-ġenni, ġviri għandi xingor, jien kunjata. Kunjata skonta, ġviri.

In ġenerali għal-lapsi. Jina, ovvijament. Carmen Zbar ħajja jiftaħ taħseb, Carmen Zbar. Taħseb jiftaħ ta. Taħseb jiftaħ. Inti rajta l-intervista li għamlu Times? Le, ma rajtix. Int għanna l-intervista nexil nansibuha? Suppostija. Alright, għara, għara, di, di, di, laqseb di l-laqwa intervista li għat rajt fħajti jena. Eh, ma rist, vera dispieċini li għat najt, imma il-mistoqsijiet edin tajbin ħafna.

Ej, ej, ma l-int mizġi. Ta' seħa kax tħawwa. Jena, jena, per eżempju, jena għarrabsi nħobbu ħafna għanna l-għar. Sabiħ, hemm, it's very nice. It's very nice. Imma ħalem minn l-għar. Jena, in ġenerali, jena, nħuċċajt. Per eżempju, semmix restaurant, so, kif għatlek jien, ma nħobx nsemmi l-affarijiet. Għax minn ħajajtek, minn ħajajtek. L-iktar ħaġa importanti kif qal il-Prim Mħallef li t-traġedja tat-tifla dik kienet. That was amazing, vera Jiena. Hawnhekk kont qed tiċċajta hekk dik li traġedja. Mhux se niċċajta fuq, insa. Le, le, m'hemmx ċajtu. Dik oġġett ma tistax tiċċajta fuq. Jiena, jiena. Jumi lajb jiena qed ngħidlek min kif rajt jien daw l-anzjani li trabbow jinżlu jew hekk, forsi qabel kien jinżlu naqrek u dik il-biċċa tal-art spiċċat. Heavy. U jwa, issa għandhom il-pool ta' razzetta eh, ġiverija. Tittifimu. Heavy mija fil-mija. Ġviri, Agreed, agreed. Imma la traġedja kif għat. Le, le, jinta t-tijina għari. Għat soff il-primi mħallef, għax kem kien għaw ċajt, kem kien għaw xismu f'dal podcast, kellimtu saw ħafna issa. li l-iktar traġedja kienet il-mowta dik. Jiena rari, rari noqgħod nara news u rari nidħol fiha, imma meta smaj dik, actually vera kont nixtieq li please, please God, ejja nsibuha din l-miskin tifla, vera tħadd fiha. Imma anki biex nerġgħu biex naqgħu il-bot mill-heaviness, għax naqbad kien bella ħafna. Eżatt, jien naqbad. U ngħidu proset hawnhekk, ngħidu proset.

Ma ngħidux għal affarijiet aħna, għax ovvjament l-imħallef iżomm mal-belt u m'hemmx tagħmel, imma dik qiegħda minnu, qiegħda ġo fih, qiegħda ġo fih. Ej din u l-Eurovision, di oħra, rajtu Eurovision? Rajt biċċit, rajt, it's a good song, yes. Jow għandek għandek jow jow ġviri rajtu man ma kellekx affarijiet aħjar x'tagħmel bħajtek pal torganizza l-kazzetti pereżempju. Ma konċaw, ġviri Then again, I Tista' tara fuq it-television m'hemmx għalfejn tkun. Dik hija l-iktar skuża banali li smajt għalfejn għandek tevita il-Eurovision. Għalfali, id-dejaq li zobbi. ħaġa waħda ċerta aħna kellna raġun fuq ta' Mad Black, eh? aħna konna jedna konna ħriġna skittu ċajta. Tajba wkoll ħafna kien. Li Mad Black ma jistax jitlaq qabel ma jżarma Aiden u vera x'miskin kellu diska vera talla. Jiena l-iktar waħda li għalija oġbitni għax kienet l-iktar l-iktar pampjatura, l-iktar iju vibli. U jiena jiena naraħ Eurovision. Mela, kif kif. Jiena naraħ, nu pjaċi. Kif għanna ma naqax ngħid. Kif għanna bil jiena ngħidlek id-diska sabiħa tgħid. Eh. Imma ta' Mad Black kienet sabiħa ħafna u kif qed tajtin. U mela. Eden again

Kien hemm tal-Matthew and the After Party, kien hemm tal-Osja, Kien hemm Dancing Queen, Dancing Queen, Matthew and the After Party, dik kien dawk fucking cool, agreed, eh, agreed, eh, kien hemm ħafna baż. Skont tajts, xhur imħallef. Jien naħseb kien hemm il-ġurija razzista. Għala. Ma rebħulux il-Mad Black għax kull jomu black, kien kull jomu xi Brisco White, kull id-doluri kien jirba. Falxarek, falxarek. Eżatt, għajt falxarek. L-Spoon ġi tajjeb għal Eurovision, wadda pala fuq, Spoon. Għara ġik, ma sax taraħ, diffiċi taraħ inti ġoja, ma dan għandu xaru. Għadu kif, għadu, le, insomma, ma bżon, għara. U le, le, tajb, għataraħ kif ġib il-blu bil-highlights. Ah. Ġisu middle-aged lesbian, kif ġiek. Bieċajt li għadu. Għajo pieċir biħa l-iks mela. Għaw, eh? eh, ta' xrux il-pastizz ta' Kien hemm wieħed. Għalih bis-suf. Għalih bil-suf. Kien hemm wieħed fuq dita għajd għax jiena kont ktib tipo qed il-Mad Black, qed lu qed lu proset Mad Black u hekk insomma I was talking about this. U ġi wieħed qal tipo għal ma tħossokx li ma tħossokx gay li qed titkellem fuq l-Eurovision. Literally, ġast għax kont qed nitkellem fuq il-Eurovision għalli għax in-nisa tfal u l-gays biss jaraw. Ridikola. Then again, Mal-ewwel- then again, then again. Mal-ewwel neħħieħ il-kumment ġifieri għax. Tara, għax then qabad again, jaqla qed imorru fuq feedback. la- la- la- li għat qabel jien. Ikteb, oġ, ma għalx ixtmu. Għax xiex ta' għajem, Għax xiex fil-banali, ta' ju għaxħati. Għara, intkom, intkom, intkom qed tajdu għabċajta. Le, dana bis-serjetà. Da bis-serjetà. kiena. U jekk jekk għalla biex ċajta vera kienet ċajta fejl. Għax li ma nafux. Tinżlu hekk. Għas li ma nafux li l-Eurovision huwa festival tal-street. Tepek imma. Tepek, I don't agree, end of story. Eżattu. Imma u koll, anki il-loġika taħħa banali, eh, da xiena ma narax Scarface sowa u nintefa għalleċ imbiħ il-kok u nsir gangster u hekk ma jidont taw l-affarijiet. Jemma narax ma niħajstu mbiħ sptar l-Vitals. Per eżempju, per eżempju, ma tamilom, xu. Saret, eh? Jo, jien ma narax mission impossible un mur nivvota nazzjonalisti minn li ħajjet il-għaw. Jem ma narax big ma masħaw su mur nejx għantom mwok. Eh, proset! Affariet ma jisiru, xu. Eh, Titħajja tikta diska Eurovision? Eh, ma naħsibx li niktibajin personali. Ovvjament, minu kapaċi ktiba diska jamela. Imma inti. I will pose for it. Eħe, imma inti zon wahda, ħan, eħe, dik iktar tarġeja. Inti, bat komplu, Taf, taf jekkux biex tikteb diska Eurovision, titħallas biex tiħu sem? Ma sepik. Ma nafx, ma nafx, le. You're not sure about it. Ma, I'm not sure about it, I cannot comment. Għax aħna kikunu tajnu nikdbu diska ma brok ma l-bajt, ġifiri ma sibx. Ma jistax dukom, għax ma nafx. U dik l-istoria tal-awards rajta, nqalat l-awards tal-artist awards online jew le. Ima kien id-dik. Dana tal-ħebib tagħna Kyle Kyle Drakkard tella insomma post fejn jgħid li kien hemm xi entità privata li għalitlu aħna nominajnik għal Music Award, għal Art Award, għal laqwa musician, whatever, I don't know exactly what it is. U dana, he was talking in a hypothetical, ġifiri ma għatma semma l-min u xie semma whatever. U għallu isma aħna nominajnek għal award. Imma biex tirċivi dal-award titħallas 130 euro. Biex tiġi fiċ-ċans, mhux biex tirbaħ, biex tiġi fiċ-ċans biex tieħu l-Ostia Award. Ma naħsibx li Taħseb ta' sens etikament li inti l-artist ġelu tħallas. Waqaw, et waqa il-praj tiegħu l-artist naħseb. Naħseb anki il-ħagġa. Jek xaħti ċempel jgħidek, jek dak kif ċempel jgħidek jgħidu ħan nibkulek award għal-għawa podcast, imma titħallas. Imma sinjal, jena naħseb. Inti tirbaħa xin kapaċi tirbaħa. Oh. Jena imma għandu jkun test, għax jek mandekx li jira biex tħallas l-award, sinjal li ma milġ flus bil-mużika tiegħek. That's a good point, għandek punt punt valid ismu hemm. Punt valid, punt valid, valid, valid ismu hemm. Isma, kontet tajdinna. Fuq mużika mużika. Eżatt, fuq mużika mużika, int ktib diska, ħriġt għalija. Di ma ktibx diska jien. Tamt mela. Co-producer, ovvjament. Co-producer. Hemm production team ikbar wara kollox, ġviri. Daw għamlu diska sabiħa, ċempluri, smajt id-diska, smajt il-lyrics, smajt il-kant, oġbitni, And I form part of the song. Ovvijament, ma stax nitkellem iktar, ovvijament, qabel ma joħroġ il- Eh, eżatt, għax dan għadu ma ħarriġ, eh, ovvijament. Ġaw, ġaw, ġaw, jisom ġaw fuq il-proġett, oġobni il-proġett. U tħad tħad part eh, Would you, would you be part of it? Għattilom, yes, I would be part of it. I think the song is nice. It's a good, it's a eh, good. Kif hemm ħafna, ma rridx nitkellem. Għax ovvijament, this is different for me. Ma rridx nitkellem fuq dik id-diska, bis jien nemmen li da mużika mużika u platform show sabiħ biex ċertu artisti, iktar kantanti, joħorġu l-talent tagħhom u mhux dik id-diska biex rajt ħafna talent. Isma' aħna fi mhux diska biex ta' is-sena għaddiet. Yes, yes, agreed, agreed, agreed. Mhux pal Eurovision, I don't follow it 100%, imma I see clips, and I, what I see. I U taf li established, established, established. Fimtna ħażin ġoja. Talent Malti. Ma rridux nitkellmu fuq id-diska, aħna rridu nitkellmu fuq dik iż-żibla li ħadd kanta miegħek. Min eh. eh? Ma ġibtix naqra miegħek. Kont nora naqra x'prim imħallef għandi. Kwieta, kwieta. Tabija għallik minn kwieta. Għallik għallik. Tabija, tabija. Kaxxa Viagra nieħu maħħa. Mux sen ħabbila zgura xilu li sar li trab zmin. Isma, domanda oħra fuq il-festival, mużika mużika. Li ma parti mill-li sem oġbok, mużika jew mużika?

Joy Classics, Back to Basics. Eh, September, sorry, September, Madonna. Madonna. 9th, the 9th of February, 9 2026. Tnejn li ġej, veri ħafna xfefe, grazzi. Taflintkom, taflintkom, mux għal xaħġa. Meta minna il-podcast, kienu two years ago, nasib. Taflintkom l-ewweli tajtu nisparks ġo moħħi biex nerġa' nagħmlu. Qed tara, u mbagħad Riki, Ġrik, meta ngħid xi ħaġa li ah. it was the podcast that encouraged me to enjoy classics. Ah. Podcast jak podcast ġifieri. Tara, eh fimtek u dur rot u commission ma tajtna xejn. Ġejt fuq il-programm xi tidu iżjed. U mhux ħalli xejn ta' ġejdi xi tidu iżjed. Fair, fair. Għandu raġun. Mela ngħidu grazzi kbira, thank you l-ġoj sabiħ, fucking beautiful shit. Grazzi lil Xejbin, proset il-spooner li jgħat qegħdin jagħti u ġi fucking kmin illum biex jara xejt li kollox ok. Grazzi kbira lil ref il-Matt Photography, guys għandkom bżonn xi affarijiet Photography wise dejjem jitlu waraw il-Met, Met Photography, ħabib tagħna. Mario, prova ndaħħal Mario, tista' tiġi tidher naqgħad intidher Mario, Mario ġdid Oh, le, le, le, ġdid fit-team, parti integrali fit-team ikolli najt ilek fit mara Mario ma tejna tizom maħnem positive vibes u fucking li wasab liktar wieħed mill-bnedmin liktar organizzati li għatajtu jek għanna bżon xaħġa u hekk hija l-organizational skills għax fedin vera batuti. Unna inqas ADHD. Inqas ADHD għax din mor. Xejbin, lo darba li rajtuh guys ibda tarawh ta' spiss, Eh, mux l-ewel darba li rajtu, imma ċu. Imma fuq il-programm Iva, zin proper ek, ħaħa. Kell noħra ta' għandu dimensjon nalla ma tpejjib xibni, nalla ma tpejjib. U grazzi li l-ek sur imħallef. Grazzi li l-kom tal-li ġejtu d-dej u li zobbi. Kjat tistenna fuq l-elezzjoni l-est? Good vibes? Good vibes, u xiex tal-Labor? Li ħad le, li ħad titla inti prim imħallef, la jazu li l-ek. Ma jasbunix ħaqqa l-mad. Iwaqqaw il-qorti bidda! Inxaqqaqom il-kolonni bidda bil-madunna! Kompli! Ankompli. Guys, l-ikbar grazzi però, grazzi li l-kom tal-edina u t-seguna u tarawna. Ċekjaw il-socials tana kolla, YouTube, eh, Facebook, Instagram, Spotify, kullimkien at bytobacon.com, pero L-ikbar grazzi lilek il-ħabib tagħna J Joy. Fucking pleasure as always. Thank you. L-ewwel persuna, l-ewwel guest ta' Ġoġo Dali Studio sabiħ, l-ewwel guest tal-live show ta' ġismu ġdid. Eh? Tajbele? Oġobni, ta' oġobni. Inti diskat faqaħilna spun pie pie pie, emmi. Waħel.